Tun kum sanghnih leh sawmhnih pakhat July thla khan Jammu and Kashmira IAF hmun pakhatah drone hmanga bawm thlak a ni a. He bawm an thlakna lai hmun hi international border atanga kilometre sawmpali a hla a ni. Drone hi terrorist ten Mi beih nana an hmanraw hman thar a tih theih awm e. A nih leh John kan tih fo thin chu eng nge ni a, engtin nge a lo awm theih i han bih chiang dawn teh ang. John kan tih fo thin chu khalhtu pilot awm lova thlawk thei, thil thlawk thei tihna mai a ni. Mihring te chuang kher lova thlawhna thlawh tir theih chi UAV ti te pawhin an sawi thin. UAV an tih thin te hi chi hnih a then leh a ni a. Pakhatnaah chuan. Remote control hmanga control theih chi a ni a, a dawt lehah chuan Lidar detector, sensor hmanga a che velte chhut theih chi a awm leh bawk a ni. Drone hian technology hrang hrang a hmang ve a, chung zinga a pawimawh hmasa bera chu a thlawh theihna tur atan hian, Khawl hrang hrang hman a ni. Chung zinga a pawimawh deuh deuh te chu i han bih chiang zel teh ang. Pakhatna ah chuan Electronic Speed Controller a ni. Drone thlawh chak zawng leh a thlawh theihna tur thununna a ni. Pahnihna ah chuan GPS Module. Drone thlawhna chin hriat nan GPS hi an vuah tel thin a ni. Chumi piah lama a kila lung tangkai deuh deuh te chu Battery, Antenna, Camera leh Receiver te a ni. Drone-ah hian sensor an vuah thei bawk a, hei hi a tangkaina em em chu a thlawh hun chhung hriat nan te, thil su lo tura thununna atan te an dah thin a ni. Drone-in khawvel thiamna technology chi hrang hrang a hman te chu kan hre ta phawt a, a nih leh drone hrang hrang te chu i han bih chiang zel teh ang. Pakhatna ah chuan single rotor drones, hei hi helicopter te chi ang hi a ni a, gas emaw electric a hmang tlangpui a,

A dawt leh ah chuan multirotor drones. Hei ve thung erawh hi chu drone zinga a zang ber pawl leh a te deuh ber chi te a ni a. An thlawh san theih chin leh an thlawh thui theih chin hi a tam lem lo va. Mahse thlalak ngaihnatute tan chuan a tha ber chi a ni kan ti thei hial awm e. Boruaka minute sawmhnih atanga minute sawmthum vela rei an thlawk kang thei bawk a ni.

A tawp berah chuan fixed wing drones a ni. Heng ho hi chuan a chhip vir, rotors aiah thla a nei thung a, electric current aiah fuel a hmang bawk a, hei vang hian darkar sawm paruk chhung rei te boruakah a thlawk thei thin a ni. An len deuh avang hian, Thlawhna angin an thlawh chhuah dawnah pawh thui tak tak an tlan ve vang vang thin a ni.

Aw le, tikhan drone hrang hrang leh a zia rang te chu kan hre leh ta a, drone te chu enga tan nge an hman i han en leh teh ang. Pakhatna ah chuan military lamah a ni. Kum sangkhat zakua leh sawmkua a daih tawh khan US leh British sipai te chuan lehlam pawl te en thlak nan an lo hmang daih tawh a. Tunlai khawvel thiamna thang zel ah Tun ang laia drone te hi chu a hma aiin an thuam tha daih tawh zawk a ni. A dawt lehah chuan delivery lamah a ni. Amazon, Google leh company hrang hrang te hian drone hi an bungrua deliver nan an hmang nasa tawh hle a. An dawr leh warehouse inkara bungrua deliver nan te an hmang tlangpui a ni. Chu mai bakah US-ah chuan an ram chengker lai leh kal harsa laiah te, Damdawi sem nan drone hi an hmang tangkai hle a ni. A dawt lehah chuan khawvel pawn lam chanchin hriat nan US chuan Mars-ah hmangchang hriat nan drone helicopter chu an thlawh tir der tawh a ni. Hetiang a nih mek lai hian India rama drone industry hi eng ang dinhmunah nge a din vel e? Ni kum sanghnih leh sawmhnih, Forbes Magazine report in a tar lan danin India ramah drone hi nuai hnih vel a awm nia chhut a ni a. A man hi a len zawng leh a hman theih dan a zirin nuai hnih atanga mak ta duai sawm hnih te a ni thei a ni. Kuminah hian drone industry hlutna hi dollar mak ta duai zakua a tling thei dawna chhut a ni. An rih dan a zirin drone te hi then hran an ni leh a. Pakhat naah chuan Nano, hei hi a zang deuh a, gram zahnih sawmnga te an ni tlangpui a ni. A dawt leh ah chuan micro a awm leh a, gram zahnih sawmnga atanga kg hnih an ni tlangpui a, a dawt leh ah chuan small, kg hnih atanga kg sawmhnih panga inkar ah an awm a, a dawt leh ah chuan medium, kg sawmhnih panga atanga. Kg za sawmnga a rit te an ni a, a tawp berah chuan large a awm leh a, chu chu kg za sawmnga an ni tlangpui bawk a ni. Nano Drones tih loh ah hi chuan DGCA hnen atangin permit leh pilot licence lak a ngai ve thin a ni. Drones te hi an tangkai em em rualin hmansual ve theih a ni a. An hmansual dan tlangpuite chu pakhatnaah chuan smuggling, Pakistan atangin India ramah hel hoin ralthuam lak luh nan an hmang thin niin an sawi a. Chu mai bakah US leh Mexico-ah pawh drugs cartel hoin drugs tawlh ruk nan an hmang thin ni a sawi a ni bawk a ni. A dawt lehah chuan surveillance a ni. A hmang sual duh tan chuan mi en thlak nan te a hman thei a. Law enforcement ho hmalak dan en thlak nan te a hman theih thin bawk a ni. A tawp berah chuan kinetic attack. A tir lama kan sawi, Jammu and Kashmir lama IAF hmun beihna ang hian misual ho chuan mi beih nan an hmang thei bawk a ni. Hetiang thil a nih avang hian, Jammu and Kashmir-ah hian hmalak ngaihna tam tak a awm a, chung zinga pawimawhte chu Jammu and Kashmir-a thil thleng hi a thlen nawn tawh loh nan anti-drone system buaipui vak te pawh a la ngaih hmel hle. Drone thlawk te lo man thei tur khawl siam te pawh a la ngai mai thei a ni. Radio zung sawh khawk hmanga khawthlirna radar pangai hian drone plastic part te hi a man thei lo thin a, Chuvangin Raider tha tak chu siam a la ngai dawn niin a lang bawk. Engpawh ni se Drone te chu Mizoramah pawh thlalak nan te kan hmang tangkai chho viau mai a, heng te pawh hi hmasawnna chi khat a ni a, a lawmawm hle a ni. Hei mai bakah thenawm nula enthlak nan ringawt lo deuhva tangkai taka kan hman chhoh zel pawh a beiseiawm a ni.